Assalamualeýkum ildeşler, mähriban watandaşlar! Ýaýlymda akyl ýygnaşygy iki müň on dokuz telebäsleşigi siziň bilen. Mähriban watandaşlar, Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Ýaşlyk teleradioýaýlymy hem-de Pfizer kompaniýasynyň Türkmenistandäki resmi dilerle bilelikde taýýarlanýan Akyl giňişligi atly telebäsleşigimiziň saýlama tapgyrlarynyň sekizinji sany siziň bilen, mähman watandaşlarym, Türkmenistan rowaçlygyň Watany ýylynyň, ýagny iki müň on dokuzynjy ýylyň başynda gatnaşyjy taraplardan wekilleriň gatnaşmagynda ýanwar aýynyň on ýedisinde wideo çekiljik boldy. Netijä görä, ine şu ýerde görşümiz ýaly, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty, şeýle-de Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň biržasyndan birek-birek we saýlama tapgyrlaryň sekizinji sanyna duşmak düşdi. Görşümiz ýaly, ine şu meýdançada häzir toparlary öz aranda çagyryp. Mähriban talyp ýaşlar, hormatly mugallymlar, Akyl geňeşleri telebäsleşiginiň studiýasynda ählijaňyzy hoş gördük. Köp sag boluň, eziz watandaşlar, mähriban talyp ýaşlar! Hormatly mugallymlar, ýene bir ýola ählijäňizi akyl ýöneşligi telebäsleşigimiziň studiýasynda hoş gördük. Mähriban watandaşlar, Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Ýaşlyk teleradioýaýlymy, iSense kompaniýasynyň Türkmenistandaky resmi jileri bilen bilelikde taýýarlanýan Akyl geňeşligi telebäsleşigi ine häzirki pursatda saýlama tapgyrlary bilen dowam edýär. Bu sanda saýlama tapgyrlarynyň sekizinji sany. Iki müň on dokuzynjy ýylyň ýanwar aýynyň on ýedisine çekilen bije çekilişigiň netijesinde görşümiz ýaly, saýlama tapgyrlarynyň sekizinji sanynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty, şeýle-de Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň toparlary bu ýerde duşjakdygy anyklandy. Mähriban watandaşlar, akyl geňeşligi telebäsleşigine adatdäki bolşy ýaly, gatnaşyjy her bir tarapdan synçylarymyz hem bar, şeýle-de Ýaşlyk teleradioýaýlymyndan hem synçylarymyz bar. Geliň, başynda bular bilen tanyş bolalyň. Hormatly mugallymlarymyz, çünki Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutyndan Synçy mugallymymyz Akmuhammet Jumagulyýew bar. Akmuhammet mugallym, hoş gördük. Şeýle-de Halkara nebit we gaz uniwersitetinden hormatly synçy mugallymymyz Serdar Hojagulyýew bar. Serdar mugallym, Akmuhammet mugallym ikiňizi-de e, bäsleşikde hoş gördük. Elbetde, toparlaryňyza hem üstünlik ýar bolmagyny arzuw edýäris. Şeýle-de, e, mähriban watandaşlar, adatdaky ýaly, akyl ýeňişligi telebäsleşigimiziň bu sanyny hem Ýaşlyk teleradioýaýlymy tarapyndan synçylarymyz bar, çünki Öwezmyrat Aýdogdyýew, Bahargül Halykgulyýewa. Bilşimiz ýaly, Öwezmyrat aga akyl ulgamynyň işe girizilmegine, ýagny wagt hasaplamasyna hem-de yşklaryň ýakylyşyna Falstar-da jogap berýär, şeýle-de ine Bahargül toparlaryň gazanýan utuklaryny hem-de düzgünnamanyň üç üç bölüminiň ýerine ýetirilişini bul hem öz tarapyndan ýerine ýetirer. Çünki gazanylan utuklar, mähriban talyp ýaşlar ilki bilen-ä ine size, mähriban ildeşler, göni şo utuk alnan wagty Size hem toparlaryň utuklary ýetiriler. Myhman tarypy ýazsa, eziz watandaşlar, uly şatlyk, şowhun bilen, şowhunly el çarpyşmalar bilen toparlary meýdançamyza çagyrýarys. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň topary, toparyň düzümi, Züleýha Töräýewa, Aýgül Rahymowa, Myrat Ýamçykow, Döwletmyrat Bekiýew, Nurmuhammet Baýramow, Welmyrat Welmiýew toparbaşy. Welmyrat, toparyňyza üstünlik ýar bolmagyny tüýs ýürekden arzuw edýäris. Siziň garşydaş toparyňyz, Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň topary. Toparyň düzümi, Abdulreşit Çerkezow, Eziz Ýazdurdyýew, Döwran Kemaletdinow, Annamyrat Abdynazarow, Baýram Hudaýkulyýew hem-de toparbaşy Erkin Jomartberdiýew. Erkin, siziň toparyňyza üstünlik ýar bolmagyny tüýs ýürekden arzuw edýäris. Köp sag boluň, mähriban talyplar, ýaşlar! Eziz watandaşlar, mähriban talyp ýaşlar, hormatly mugallymlar, görşümiz ýaly, gatnaşyjy taraplardan toparlar, topar düzümleri ine doly düzümleri bilen meýdançamyza gatnaşýarlar. Doly düzümiňiz bilen bäsleşigi jemlärmikaňyz? Ony häzir göreris. Häzirki pursatda toparlar siziň bilen girişmänkäk, uly hormat bilen hormatly synçy taraplara Söz nobatynda geçirýär. Pursatdan peýdalanyp, men iki topara-da, iki ýokary okuw jaýynyň talyplaryna-da uly üstünlik arzuw edýän. Olaryň öz ýokary okuw jaýynda alan bilimlerini häzir hakykatdan-da bäsleşik esasynda hawa, bir barlap, şolaryň näme ýerde, haýsy ýerde gowşak ýerini bar, şony ýüze çykararys. Hawa, bäsleşik, bäsleşik bolýar, elbetde, ýeňliş bolýar hem ýeňliş. Umuman, ikiňize-de üstünlik arzuw edýän. Köp sag boluň. Ýazgyňyz hasyl bolsun. Magtymguly. Hawa, Serdar mugallymyň aýdanlaryna men hem goşulýan. Ine, şu bäs zehin bäsleşigimizde şu gün iki toparymyza-da üstünlikler ýaran bolmagyny arzuw edýän. Elbetde, nazaryýetde alan bilimlerini ine, şu pursatda amalyýetde peýdalanmaklaryny hem tüýs ýürekden arzuw edýän. Ýene bir gezek üstünlik. Köp sag boluň, hormatly mugallymlar! Serdar Mamal Magtymguhammet mugallym köp sag boluň! Arzuwlaryňyz hasyl bolsun! Size-de alyp barýan asly halal, mukaddes käriňizde, mugallymçylyk käriňizde diňe üstünlikleriň ýar bolmagyny tüýs ýürekden arzuw edýän. Elbetde, bäsleşige taýynlanansyňyz, öz zähmediňizi, bu günki hözirini görmegi men hem arzuw edýän. Şeýle-de, ýaşlyk teleradioýaýlymyndan hormatly synçylarymyz bar. Bahargül, gezek sizden. Salam mähriban talyp ýaşlar! Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Ýaşlyk teleradioýaýlymy, Hisense kompaniýasynyň Türkmenistandaky resmi diler bilen bilelikde taýynlanyp ýaýlyma ýetirilýän Akyl giňişligi telebäsleşigimizde siziň ähliňizi hoş gördük. Şu pursatda gatnaşýan taraplaryň ikisine-de uly üstünlik arzuw edýän. Şeýle-de bize şular ýaly mümkinçilikleri döredip berýän Hormatly Gahryman Arkadagymyzyň janynyň sag bolmagy, ömrüniň uzak bolmagyny, il-ýurt, halk bähbitli, döwlet ähmiýetli tutýan tutumly işleriniň elmydama rowaçlyklara beslenmegini tüýs ýüregimden arzuw edýärin. Köp sag boluň Bahyrgül.
Oguzmyrat. Iki toparam, şeýle beýleki tomaşaçy talyplaram şu Akyl-ýeňişlik telebäsleşigini hoş gördük. Şu Akyl-ýeňişlik telebäsleşiginiň şu günki tapgyrynda goý, ýeňişe mynasyp topar ýeňiş gazansyn. Köp sag boluň. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Mähriban talyp ýaşlaryna synçy taraplardan olaryň agarzuwlaryny eşitdik. Elbetde arzuwlary hasyl bolsun. Taraplary kiňligi üstünlik ýar bolmagyny arzuw edýän. Häzirki pursatda meň soramak borjum. Erkin, Guwelmyrat, düzgünnama bile siz tanyş, şeýle gerek? Şeýle. Gaýtalap oturmagyň wajyplygy barmy? Ýok. Şertleri doly derejede ýerine ýetirersiňiz diýip umyt edýän. Guwelmyrat, Erkin, Siziň ikiňizi hem biz bäsleşigiň geçen gezekki möwsüminde hem gördük. Dogrusy, toparyňyzyň doly düzümi bile bolmasa-da, e, köp agzalary e, geçen möwsümdäki agzalaryňyz. Diýmek, tejribäňiz bar hem-de gazanan tejribäňizi bu günki gün e, ulanyp bilersiňiz diýip umyt edýän hem-de dogrusy bir tarapa agdyklyk edip, beýleki bir tarapy hem ünsüni düşürmek islämok. Iki tarapy hem tüýs ýürekden bir ajaýyp pursatlary arzuw edýän hem-de bäsleşigiň ýylyň jemindäki pursatynda hem görmek ikiňize hem arzuw edýän. Ýekeje bir aýtjak zadym, üstünlik size ýar bolsun! Hormatly mugallymlar, sowalnama girişip bilýäsmi? Taraplar, Erkin, Ogulmyrat, Taýýar, size şeýlemi? Mähriban watandaşlar, Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Ýaşlyk teleradioýaýlymy, Hisense kompaniýasynyň Türkmenistandaky resmi dileri bilen bilelikde taýýarlanýan Akyl giňişligi atly telebäsleşigimiz häzirki pursatda sowal-tapgyrlar bilen öz işine başlar. Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan ýetirilýän sowalnama häzir girişer. Gatnaşyjy taraplar, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty, şeýle-de Halkara nebit we gaz uniwersiteti, Hasap, nol, nol, dogry jogap üçin beriljek utuk, bir utkalar, şeýlelik bilen, sowalnama, häzir girişýär. Taraplar, siz bilýäňiz, düzgünnama laýyklykda saýlama tapgyrlarynyň ählijesinde hem diňe zehin sowallary bolar, häzir hem-de olaryň ilkinjisi. Sowal. Arslan birinji gün bir ýüz on ýedi sahypa kitap okaýar. Ikinji gün birinji günden kyrk bäş sahypa artyk okaýar. Kitap dört ýüz iki sahypadan ybarat bolsa, näçe sahypa galdy? Wagt gitdi. Wagt saklaýas. Erkin.
Biziň toparymyzdan. Eziz jogap berer şeýle.
Soragyň jogabyny o.
Eziz jogap berýär.
Ne diýdiň ýa?
Arslan diýä, birinji gün 117 sahypa. Kitabyň 117 sahypasyny okaýar diýä. Men ony ýaňy aýtdym.
Indi siz aýdyň. Ikinji gün hem 162 sahypasyny okaýar, okaýar da säbi 45 sahypa ýaňkydan köp okaýar. Onda 117-niň üstüne 45 goşsaň 162 sahypa bolýar. Indi üçünji gün indi Ýaňky, umuman, üçünji gün hasaba gelende, ikisini birinji günde okan bilen ikinji gündäkisini okanyny goşsaň, onda bir ýüz on ýediň üstüne bir ýüz altmyş ikini goşmaly bolýar. Oňam bolýar iki ýüz ýetmiş dokuz bolýar. Indi dört ýüz ikiden hem iki ýüz ýetmiş dokuzy aýyrmaly bolýar. O ýerde ýigrimi bir, bir ýüz ýigrimi bir, olam bir ýüz ýigrimi üç sahypa bolýar.
Kabul. Eziz, mikrofony häzir özüňizde saklaň. Jogap berip başladyňyz-a? Hawa.
Men bir zady ünsden düşünensiňiz diýip pikir etdim. Umumy sahypaň sanyny. Ýok, ýöne siz
mikrofony eliňize alaňyzdan soň hasaplamaga başladyňyz. Men şeýle pikir edýän, dogrumy? Umuman aýdanda, eýe men kelamda Belli netijäni çykarmadym. Ýöne birinji günde näçe okalan, ikinji günde näçe okalan, soň umuman kitabyň sahypasynyň sanyny hasaplap geçdim. Geçdiň. Hawa.
Eziz, men sizi şu bäsleşigiň üsti bilen gatnaşyşyňyz ýaly tanaýan. Hem-de men berk ynanýan, eger men häzir jogap, başga bir jogap bar diýsem, hem-de siziň bu utugyňyzy, bu jogabyňyzy ýalňyş diýip aýtsam, siz meň bilen doly jedele girişersiňiz. Sebäbi sizde bu jogaba ynamyňyz bar, şeýlemi? Dogry jogap.
Meňem bir zada ynamym bar, başga bir zada. Eziz. Şu wagt nämeni ýatlajak bolýan? Geçen ýylky sanyny. Dogrumy? Ýadyňyza düşdümi? Şu ýagdaý gaýtalanmazlygyny isleýän. Otuk siziňki. Hasap açyk. Netije. Şeýle. Köp sag boluň. Eziz.
Ýaňky söhbete başlanymyzdan siz maňa garşydaş pikiri özüňizde jemläp başlansyňyz, şeýlemi? Şeýlipki döredimi? Ýalňyş diýer öýtdüňizmi? Özümkiň dogrudygyny pikir et, umuman göz öňüne doly getirdim-de.
Başga hiç hili netijesi ýok. Jogap dogrudy. Mähriban watandaşlar, e, talyp ýaşlarynda görşümiz ýaly, a, biz zehin sowallary bilen häzir dowam edýäs. Taýynmysyňyz? Sowal. Paýhas çeşmesi kitapdan nakylyň yzyny dowam ediň. Ajy bilen süýjini gören biler, uzak bilen ýakyny Wagyt gitdi. Sowalyň jogaby içinde bar ýaly. Welmyrat, kim jogap berýär? Baýramow Nurmuhammet. Nurmuhammet.
Ajy bilen süýjini gören biler, uzak bilen ýakyny. Biz ýalňyşmaýan bolsak, şu uzak bilen ýakyny ýören biler.
Bu-da siziň jogabyňyz. Kabul. Nurmuhammet, acı bilen süýjini gören biler. Uzak bilen ýakyny, elbetde, sözüň özi hem gelişýär. Ýöräp! Jogap dogry. Hasap deňe-deň. Köp sag boluň. Atalar sözi, nakyllar, dogrusy, alňa saman. Öňündäki aýdylan söze doly düşünip ýetişseň, onda jogaby içinde bar. Hem-de manydaş, meňzeş sözlerini gözlemeli. Ýene şon ýaly pursat. Sowal. Paýhas çeşmesi kitapdan nakylyň yzyny dowam ediň. Aksakal ak baş bolar, ýöne wagt gitdi.

Ak sakal ak baş bolar ýöne. Wagt saklaýas Gulmyrat.
Biziň toparymyzdan Döwlet jogap berer. Döwletmyrat Bekiýew. Diňleýän Döwlet. Meniň pikirimçe ak sakal ak baş şolar ýöne ara daş şolar.
Ak sakal ak baş şolar ýöne ara daş şolar. Netije hasap häzirlikçe üýtgewsiz. Laýk üç sekunt dagy bar Erkin galan wagtyňyzy ulanjakmydyňyz ýa jogap berýäňizmi netijäňizi aýdyň Erkin Erkin siz pikirlenmegi dowam etdirýäňiz maňa aýdyň ulanýaňyzmy ýa dowam etýäňizmi näme edýäňiz aýdyň kim jogap berýär
Topardan özüm jogap bereýin Erkin Aksakal siz şygyr ýazýan adam bilýän megerem jogap sizde bardyr aýdyň Erkin. Ak sakal ak baş bolar. Ýöne. Ýöne göwni ýaş bolar diýip.
Kabul. Bu jogaby hem eşitdik. Ýaňy sowal tapgyra girişmän käkem aýtdyk. Ýagny atalar sözi, nakyllar bu öňündäki aýdylan sözlemi doly bir işläp ýetişseň, diýmek şoňa gelişýän sözlem bolmaly. hem-de manydaş hem-de yzygiderlikde. Şu ýagdaýda ak sakal, ak baş bolar, ýöne Erkiniň aýdyşy ýaly göwni ýaş bolar. Gelişýär. Netije Muňa garamazdan özümdäki jogap okaýyn. Jogap. Aksakal ak baş bolar, ýöne göwni ýaş bolar. Siziňem hasabyňyz köpeler. Jogap dogry. Köp sag boluň. Ine görşümiz ýaly, üç sany sowal tapgyry yzygiderlikde her bir tarapdan biz dogry jogaplary alyp gelýäs. Şeýle-de, düzgünnamanyň üç-üç bölümine laýyklykda, hasap göterimsiz oýun utkusy bilen dowam edýär. Taraplar, we iňňän bir gyzykly sowal-la. Näme diýjek bolýan? Geliň, çagalyk ýyllarymyza gaýdyp geleliň. Erkin, Welmyrat, nähili ertekileri bilýäs? Hä? Aýdyň, aýdyň.
Erteki köp Döwenjik. aga. Döwenjik. Hä?
Erteki köp aga, haýsyny aýdaýyn? Aý, mysal üçin, türkmen halk ertekileri. Hem mesela böwenjik hawa. Hawa, böwenjik.
Ikiňizem şony görýän. Ýöne Tilki we towşan bar. böwenjigi gowy görýänem bolsaňyz. Ýöne gürrüň böwenjik barada däl. Düýnden başga bir ertekiň gahrymanlary barada. Ak pamyk diýsem nähili görýäňiz? Sowal hem şol barada. Ýedi sany doganam bar. Ýöne sowal ak pamygyň näçe dogany bar däl. Umyt etmän. Taraplar taýynmysyňyz? Sowal. Akpamyk ertekisinden. Akpamyk özüniň ýedi sany erkek doganynyň bardygyny näçe ýaşlarynda we nähili ýagdaýda bilýär? Wagt gidýär. Ümsümligi berjaý edýäs. Wagty saklaýas. Welmyrat. Biziň toparymyzdan Nurmuhammet jogap berýär. Nurmuhammet diňleýän.
Nurmuhammet näçe ýaşlarynda we nähili ýagdaýda bilýär? Akpamyk haçanda şol bir ümä baranda. Ümä baranda bilýär.
Ümä baranda bilýär ýagny. Näçe ýaşlarynda?
Şu men ýalňyşmaýan bolsam. Ýalňyşmarsyň diýip umyt edýän.
7 ýaşynda bolmaly. Ümä baran aýallar gürrüň edýär. Şondan soň ol özüniň 7 sany doganynyň bardygyny bilýär.
Ümä baranda, nähili ýagdaýda? Ýagny şol başda Näme bolup bosaga geçýär? Nähili pursat bolup geçýär şo taýda? Şo taýda aýallar bilen gyzlar üýşüp, e, bukja taýýarlaýan Ol wagty. ümäň manysy hem şol. Hawa, Ýöne e, bukja taýynlanlygy bilen o taýda ýedi sany dogany ýazylgy dälä. hawa. O Nähili haçan ýagdaýda? bosagada çökýär şo wagty. Se, näme üçin bosagada?
Ýagny diýýär, şo meniň erkek doganym ýok, şonuň üçin men bosaga ýakyn Näme ýerde üçin beý oturmalydym. diýdi ol? Şo kimiň do erkek dogany ýok bolsa, şo gapa ýakyn otursyn diýip aýdylýar. Hawa, erkek dogany barlar, törden orun berilýär. Törde orun berilýär şonda. Akpamyň ýeke özi bosaga geçýär. Hawa. Men siziň sözüňizi tassyklap otyryn. Siziň sözüňize görä pikir ýöredip otyryn, şeýlemi? Şeý diýjek bolýaňyz, şeýlemi? Men muňa dogry jogap diýemok. Siziňki bilen pikirdeş ýöreýän şu wagt. Hawa. Şeýlemi? Belki. Belki. Näçinji synplarda şu erteki öwrenilýärdi, aýdylýardy?
Ýalňyşmaýan bolsam bäşinji synpyň edebiýat kitaby. Dördünji, bäşinji synp edebiýatlarda bar. Şu pursatda saklanýas. Erkin. Erkin. Men sizi diňlemek isleýän. Jogap bermek isleýäňiz barmy araňyzda? Bolmasa ýene Nurmuhammede gaýdyp geler.
Şo wagt ak babamyň ýaşy on iki ýaş diýip çakyrýas. Netijäňiz şol.
Hawa.
Hormatly mugallymlar, size ýene bir gezek ýatladýan. Eger bolup geçýän pursatlarda nägileligiňiz bar bolsa, arkaýyn orta oklap bilersiňiz. Häzir. Duşuk jemlenensoň däl. Iki tarapy hem diňledik. Jogap iki tarapdan hem kabul. Nurmuhammet. İkinci sekundda cevap berdiňiz. Näme üçin galan wagty ulanmazlyk şerti bilen men erkine geçdim? Siz jogaby ölen jaydar berdiňiz. Oňa davam yok. Ýöne näme üçin erkine geçdim? Erkinden men doly ýaşyny eşitmek istedim. Sebäp ol özünden düşnükli zat, siziň aýdyp berýäniňiz aýtdygyňça ýadyňa düşüp gidýär. Şu wagt meň başga bir zatlar ýadyma düşýär-de, ýagny Akpamygyň goňşulary toý etmek maksady bilen toýuň öňüsyrasyndaky üme edýärler. Ümede bilşimiz ýaly, siziňem aýdyşyňyz ýaly, ol gyz-gelinler üýşüp, durmuşa çykýan gyzyň bukjasyny çatýarlar. Olam dogry zat. Hem-de şol ýerde Akpamygyň goňşusy Akpamygy synap görmeklik maksady bilen, Kimiň erkek dogany bar bolsa, törde otursyn, a kimiň erkek dogany ýok bolsa, ol bosagada otursyn diýýär. Akpamyk Akpamygyň pikiriçe, o wagta çenli onuň e, hiç hili erkek dogany ýok diýen düşünjesi bardy. Bu da ejesi Akpamygy gorap saklamak üçin aýdýar eken. Hem-de e, Akpamyk gyra geçip oturaýanda, goňşy bir daýzasy aýdýar. Ah sen ýüzi gara gyzjagaz. Sen näme üçin bosagada otyrsyň? Akpamyk. Meň erkek doganym ýok ahyryn, men şoň üçin bärde otyryn diýýär. Ilde biri, ikisi bar bolsa, senden laýyk ýedi sany erkek doganyň bar diýýär. Bularyň ählijesi Nurmuhammediň aýdanyna gabat gelýär. Ýöne ýaşy gabat gelýärmi? Ine sorag. Ýaşy gabat gelmedi. Şonuň üçin hem Erkinden soradym. Erkin ýaşyny aýtdy. Erkinki gabat gelýärmi? Ýok. Indi şu ýagdaýda ýakyn geleni dogry çykarmaly diýsek. Ýakyn däl. Nurmuhammediň küçürt gelip dogry jogap. A ertekide aýdylyşyna görä, ertekide hem takyk ýaş aýdylanok. Eger ýadyňyza düşýän bolsa, 7-den 9-10 ýaşlarynda diýip aýdýar. Nurmuhammet ýedi ýaşlarynda diýip aýtdy. Men häzirki pursatda düzgünnamaň doly şertlerine laýyklykda e, bu jogaby dogry diýip kabul edip bilýän, hormatly mugallymlar. Diýmek, hasap, netije üýtgedi. Hasap 2 2 deňe deň. Taraplar, Erkin, Welmyrat. Dowam edýäs. Sowal. Ine gyzykly sowal. Hytaý filosofy Konfutsiýniň bellemegine görä, maslahatlary biz damjalap kabul edýäris, ýöne,

damjalap alýarys, ýöne çanaklap dökýäris, şuňa meňzeýär. Abraý çemçe bilen ýygnamak, ýöne çanak bilen dökmek nakylyna meňzeýär türkmen dilindäki. Biziň pikirimizçe Konfutsiýiň sözleri şu bolmaly.
Maslahatlary biz damjalap kabul edýäris, ýygnaýarys, manydaş. Kabul edýäris, ýöne
çanaklap dökýäris. Çanaklap dökýäris.
Kudan şu alça. Ha. Kabul. Nur Muhammed. Berdiňiz jogabı. Häzir kabul etdik. Men edil şu pursatda bu jogap bilen ylalaşyp bilemok. Netije hasap üýtgewsiz galýar. Erkin Galan wagtyňyzy ulanjakmysyňyz? Dowam edýär. Ýöne dogry pikire çalym edýärdiňiz siz. Megerem Erkiniň toparyndan soň käbir öz wagtyna girdi.

Ýöne pikir aýdyp goýdy öle. Sözüne söz bilen dok, men dogam bilen bolmaly.
Wagt saklandy. Soňky sekuntda. Erkin. Sorag eşdiňiz? Biz maglumatlary şemçeläp kabul edýär. Şeýlem? Damjalap kabul edýär, şol.
Bärde maslahatlar damjalap kabul edýäsdiýä. Diýmek, şoňa görä-de gowulyga tarap ýene dowam bolmalydyr diýip biz pikir ýöredýäs, ýöne anyk kesgitli sözler aýdyp bilemzok. Kesgitli sözler aýdyp bilemzok.
Ýöne edil kesgitli sözler aýdyp bilmeýşimiz ýaly, şo maslahatlary damjalap kabul edýäs sözüňem tersine söz däl diýip çak edýäs. Edil şoň tersine däldir maslahatlary damjalap kabul. Tersine däl, ol Nurmuhammediňkäm tersine däl. Ýok çanak çanaklap dökýäs bolsa tersine bolýa. Öýle mi? Garş o garşy pikir bolýa.
Biz şoň dowamyny ýöne laýyk sözlerini tapyp bilemzok. Maslahatlar damjalap kabul edilýä. Şoňa görä-de Şonuň ýaly manydaşam söz bolmaly. Şoňa görä-de Bu-da kabul.
netije berilýä.
Kabul.
Erkin. Men Tizräk alyşamak sebäp şoňa görä manysy daş dälde şoň garşysyna pikir bolmalydy. Nurmuhammet garşysyna pikir berdi. Ýöne bir ylalaşmadyk zadym ol çanaklap dökýäris diýdi. Ol şunça azap edip ýygnan zadyňa harsal garamak bolmazmy eýsem? Nurmuhammet, Welmyrat. Aýtsaňyz teswir berjek. Ýok, ol olar ýaly bolmaýar, ol çanaklap dökýäs many dol, eýýäm o başga many dolandy, ýöne çanaklap dökýäs diýdigi her kime, hemme kişä biz umuman birlikde öwretýäs diýdigi bolýar. Ýagny ol Diýdigi bolýar.
ol hökman sen göni nakyllarda-da göni many ulanylmaýar-a, beýik başgaça many ulanylýar. A men sözme-söz söze garaşdym-da.
Başkalar taýynlaýar. Mani daş däl. Ýok.
Bolýar. Ýa-da bolmasa Netije Düzgünnamanyň 3-3 bölümine laýyklykda indiki dogry jogap üçin 2 utuk alarsyňyz. Erkin siziň kim ýeriňiz? Men dogry jogap okajak. Eger Meň netijäme garşy gitseňiz hem-de meň netijäm ýalňyş diýip hasap etseňiz, alyň ala meýdany, arkaýyn pikiriňizi oklap bilersiňiz. Molmer, Şeýle jogap bolmalydy. Maslahatlary biz damjalap kabul edýäris. Ýöne, bedreläp paýlaýarys, dökýäris däl. Oňa berýär, oňa berýär, oňa berýär, ýagny bar bolanja pikirini paýlaýar. Dökenok. Netijäm dogry dämi? Indiki dogry jogap üçin siz ine görşüňiz ýaly iki tug alarsyňyz. Hem-de bu sowalyň ikisi hem ýalňyş. Ine-de bir gyzykly sorag. Gyzykly sowal. Üns berýäs. Altynjy sowal tapgyry. Taraplar. Taýynmysyňyz? Sowal. Şeýle bir aýtgy bar. Ol onuň yzyndan kowalaýandan gaçýar we özi bolsa ondan ylgaýany kowalaýar. Gürrüň näme hakynda gidýär? Düşündiňizmi, gaýtalaýynmy? Şeýle bir aýtgy bar, Ol onuň yzyndan kowalaýandan gaçýar we özi bolsa ondan ylgaýany kowalaýar. Gürrüň näme hakynda gidýär? Wagt. Gidýär. Birinji sekund. Kim jogap berýär? Töwekgelçilik edýäňiz erkin. Çürt gezip dogry jogap bolmaly. Kim jogap berýär? Biziň toparymyzdan Eziz jogap berýär.
Eziz, men bolsam Ezize bermezdim şu wagt mikrofony. Eziz diňleýär. Çürt gezip dogry jogap bolmaly. Çürt gezip. Geň galyryň.
Umuman durmuşda Duş geldim şolar ýaly ýagdaýa. Aha. It öz guýrugyndan ko- öz guýrugyny kowalaýar.
It ýa-da İkisi pişik. bir men size iki- bir kömek edeýin ullakan. Hı. İkisi bir jandar olar. İkisi bir jan, bir ten. Aha. Aýra zat aýt. Sowala düşün. Ol Ol ondan kowalaýandan gaçýar. Pikir ýörüşiňiz ýalňyş däl. Tä ýok.
Meselem ha. Ýok diňlende.
Bolduňyz mı aydyp? Hawa.
Kabul.
Düzgünnamanyň 5-9 bölümine laýyklykda çürt kesik dogry jogap bolmaly. Ýa-da bolmasa toparyň beýleki agzalary kabul edilýänçä dol derejede ümsümligi berjaý etmelidir. Bu birinji sekund. Ýalňyş bolanlygynda erkin siz bir agzaňyzy, esasy agzaňyzy ýitirýäňiz. Gynansak-da, netije, jogap hem ýalňyş, hem-de bäş-dokuz bölümini bozýaňyz. Kabul edilýänçä daşyndan goşulýaňyz. Düzgünnama laýyklykda hatda şunuň özi hem şert bozuldy hasap. Eziz, bagyşlaň. Erkin siz bilýäňiz. Indi galan wagtyňyzy ulanjakmysyňyz Welmyrat? Dowam edýär. Wagt saklaýas. Kim jogap berýär? Biziň toparymyzdan Aýgül jogap berýär. Aýgül diňleýän.
Men pikirimçe şu soragyň jogaby kölege bolmaly. Eziziň pikir ýöredişi dogry diýdimi? Ýöne guýrugy däl. Eger guýrugy diýemizde diňe guýrukly jagandara degişli bolardy, şeýlemi, lalaşýaňyzmy edi? Ýöne guýruk däldi. Kölege diýip jogap berýärsiňiz. Hawa, şolar ýalyrak. Matalam bolmaly, men gaçýan, ol kowalaýar diýip. Ýöne matalla üçünji bir gatnaşyjy ýog-a, şeýlemi? Ol ony kowalaýandan gaçýar, özi hem Ýene şoň yzyndan barýar-da. Mysal üçin. Bu altynjy sowal tapgyrdy. Gysgaça hem jogaby bolmaly. Kabul. Netije? Men kölegäm gitdi-de. Şu wagt. Yşk bilen. Siziňem utugyňyz geldi. Jogap dogry. Taraplar, ýedinji sowal tapgyryna geldik. Gulmyrat, siz bu pursatdan aňryk özüňiziň doly düzümiňiz bilen garşydaşyňyzyň bäş agzadan ybarat bolan düzümine garşy oýun alyp bararsyňyz hem-de Ýedinji sowaly tapyp guraý. Erkin, Welmyrat taýynmysyňyz? Taýyn. Sowal. Şu belli jümle kime degişli? Ýagşylyk etmäge güýjüň çatmasa, iň bolmanda ýamanlyk etme. Kime degişli bolup biler? Wagt gitdi.

Gülmürat. Biziň toparymyzdan Aýgül jogap berýär. Aýgül.
Aýgül.
Biziň pikirimizçe şu soragyň jogaby Jelaleddin Rumy bolmaly. Jelaleddin meň burun. Rumy.
Jelaleddin Rumy. Don Johnson. Kabul. Welmyrat, size hem şeýle. Düzgünnamanyň bäş-dokuz bölümi. Jogap berilýän wagt doly derejede ümsümligi berjaý etmeli. Netije öz-özünden düşnükli. Jogap ýalňyş. Erkin, galan wagtyňyzy ulanjakmysyňyz? Dowam edýär.

Wagt tamam. Erkin sizlerde jogap ýok. Şu ýerde göräýmäge Düzgünamanyň bäş dokuz bölümi e, bozulanlygy sebäpli garşydaş tarapyňda mümkinçilik geçirilen ýaly göründi. Ol dogry. Siz Düzgünamanyň bäş dokuz bölümini bozduňyz. Ýagny e, bäş dokuz bölümine laýyklykda doly derejede ümsümligi berjaý etmeli. Hatda şu da düzgün bozma hadysasy diýip kabul edilýär. Dogrymy? Siz bozduňyz. Ýöne jogap hem juda düýpgöter çürt-kesik ýalňyşdy. A, şeýle pursat. Tomaşaçy talyplar, jogap bermäge isleg bildirýäňiz barmy? Ýaňky jümle kime degişli? Ýok. Jogap Grek filosofy Aristotel. Döwletmyradyň indi ýadyna düşdi. Taraplar, indiki dogry jogap üçin siz düzgünamanyň üç-üç bölümine laýyklykda iki tug alarsyňyz. Döwlet ne ýadyňyza düşýär? Hawa. 8-nji sowal tapgyry. Taýynmysyňyz? Sowal. Men pikirimçe bu häzirki sowal tapgyry zehiniň däl-de, tizligiň sowal tapgyry bolsa gerek. Ýöne beýdisem yşk ýakjak bolup, Polstarda düşäýmäň. Gije koyan aňsat sowal. Indi serýaz. Deňziň ummanlaryň duzly suwuny süýjetmegiň iň aňsat usuly nähili? Wagt gitdi. Wagt saklaýas.
Biziň toparymyzdan bu soragyň jogabyny Annamyrat berýär. Annamyrat, nol sekund. Bu soragyň jogaby bugartmak. Bugartmak.
Gaýnatmaly diýjek bolar. Hawa, gaýnadyp buga.
Arassa bug. Gaýnatman bugardyp bolýarmy? Ýok, gaýnadansoň şo bugundan arassa suwalny. Kabul.
Gaýnatmaly ýa-da bugartmaly. 0 sekund. Ýalňyş bolsa ýene bir adaňyzy e, erkinsiz ýitirersiňiz. Dogry bolanlygynda garşydaşyňyz bilen hasabyňyzy deňlärsiňiz. Deňlenermi? Netije Gazap deňe deň. Ýene iki sany sowal tapgyry bar. Megerem, hasap deňe deň gutarar. Şeýlemi? Diýe her tarap bir gezek dogry jogaby berse. Ondan soň biz goşmaça sowal tapgyry bilen megerem dowam eder. Ýa-da indiki iki sany sowal tapgyry bilen ýeňiji yglan ediler. Sowal. Şu gün ertekiler dünýäsine aralyşýan günümiz. Ýene ertekiler barada. Üns berýäs. Dogrusy sowal kyn däl. Ýöne seresap boluň. Falstart bolmasa gowy bordy. Ertekilerde beýan edilmegine görä, haýsy jandar genji baýlygyň şasy, goragçysy diýip hasaplanýar? Wagyt. Gitdi. Wagyt saklaýas.
Toparymyzdan özüm jogap berýän. Ertekilerde töwekgelçilik edýäňiz. Nol sekund. Bolýar. Jogap beriň. Ertekilerde. Towuk hasaplanýar. Towuk.
Ümsümlik berjaý edýär. Ýedi hazynaň biri. Şeýlemi? Kabul. Erkin şu ýerde gyzykly jogap berdiňiz. Gaty gyzykly. Ýo dogry. Ol hazyna hasaplanýar. Towuň özi hazyna hasaplanýar. Aýdylyşy ýaly, ýedi hazynaň biri. Ýöne men size haýran galýan. Topardaş talyplaryňyz däl-de, eýsem, talyp gyzlar. Şeýle erjellik bilen size dogry jogaby aýtdylar-da, ýöne ullanmadyňyz. Eşidenok diýýär. Beýlelik bilen siz hem düzgüni bozýaňyz, gyzlar. Jogap ýalňyş. Netije şeýle. Erkin töwekgelçilik edýäňiz diýdimä. Häzir netije çykararys. Welmyrat, galan wagtyňyzy ulanjakmysyňyz? Ulanaýyň, dowam edýäs. Siz sag boluň. Köp sag boluň. Biziň toparymyzdan Nurmuhammet jogap berdi. Nurmuhammet.
Towuga däl ekeniň. Towuk däl, aždarha.
Aždarha? Esasan hem şol y- ýer asty gowak, aýdyl gowaklarda ýa bolmasa ýer asty dünýäsinde uly baýlyklary goraýjy hökmünde Esasanam şo döwler ýa käbir ýagdaýda aždarhalar Kabul. göz öňünde tutulýar. Nurmuhammet. Nurmuhammet mikrofony özüňizde saklaň. Mysal getirip biljek ertekiň barmy?
Edil belli bir ertekini aýdyp biljek gal, ýöne türkmen halk ertekileriň köpüsini okanymyzda şol Mysal üçin diýeli, eger-de bir ýigit döwlet tapjak bolsa, şoňa bir döw kömek edýär, ýa bolmasa şu ýerasty dünýäsine girip, aždarhalar patyşaly bolýar, söweşmeli bolýar. Ýa-da şolar bilen islendik bir ylalaşykly görnüşde şolaryň baýlygyny alýar, mysal üçin utup şol. Aždarha bilen.
Döw ýa-da aždarha. Towuk bilen däl.
Ýok. Däl, şeýle. Kabul. Netije. Düzgünnamanyň üç-üç bölümine laýyklykda, taraplar indiki dogry jogap üçin ýene bir utup alar. Jogap dogry. A. Biz Bäsleşigiň indiki şertini ýerine ýetirmezden indiki sowal tapgyra geçip bilmert. Erkin bilýäňiz şerti. Köp sag boluň. Ilkinji sekuntda nädogry jogap bermeklik bu meýdançany boşatmaklygyň alamaty. Welmyrat, siz garşydaşyňyzyň dört agzadan ybarat toparyna Doly düzümiňiz bilen garşy oýnarsyňyz. Bu bizde indiki sowal tapgyry, jemleýji sowal tapgyry. Näme üçin hödürlemedik diýmäň. Biz size ýeke agzaňyzy galdyrmaga mümkinçilik berip bilemzok. Sebäp bu taýda tapawut diňe bir utukda we ýeke agzasyny galdyrmaklygyň hiç hili wajyplygy ýok. Ýeke agzasyny galdyrmak ýarag hasaby deňlemek üçin Ýa-da az bolan utugyny köpeldip, indiki tapgyra geçmeklik üçin. Häzir bir agzaňyzy galdyrsaňyz, onda biz size iki utuk bermeli bolýarys. Şeýlelik bilen siz ýeňiş gazanmaly bolýaňyz. Bu talaba laýyk bolmazdy. Şonuň üçin häzirki ýagdaý bilen dowam edýäris. Erkin şeýle şert boýunça meýdançany boşatdy, onuň deregine Annamyrat Welimurat oýun alyp bararsyňyz. Annamyrat Welimurat taýynmysyňyz? Taýyn. Sowal. Megerem, kän eşidilýän söz bolany üçin, zehin sowallar tapgyryna goýlandyr. Aslynda bu ýerde juda takyk jogap gerek. Ýöne kyn däl. Indiki sowal tapgyry şeýle. Üns berýäs. Hytaý bilen Nepalyň arasynda haýsy dag ýerleşýär? Wagt gitdi. Wagt saklaýar. Biziň toparymyz. Biziň toparymyzdan Nurmuhammet jogap berdi. Nurmuhammet.
Nurmuhammet jogap berjäge meňzemedi. Bu soragyň jogaby kyn däl, Gimalaý daglary. Kabul. Men diýdim-ä, megerem kän eşidilýänligi üçin zehin sowal tapgyrlarynda goýlandyr. Ýöne bu ýerde anyk çürt gezip dogry jogap gerekdi. Dogry dälmi? Aýlap öwrüp getirip boljak däldi. Şo bir ady, şo bir manyny bermelidi. Nurmuhammet. Şowur ady, şowur manyny berdiňiz hem. Netije, jogap dogry. Eziz watandaşlar, Mehman oglundan görşümiz ýaly, akyl ýygyşlygy telebäsleşigimiziň sekizinji duşuşygy şeýle görkezijiler bilen tamam boldy. Görşümiz ýaly, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Halkara nebit we gaz uniwersiteti duşuşyk geçirdi. Duşuşygyň netijeleri alty, dört hasaby. Welmyrat, toparyňyzyň doly düzümi bilen bäsleşigimiziň indiki tapgyryna şeksiz ýol alýarsyňyz. Hem-de indiki tapgyrda şu düzümiňiz bilen görmäge size garaşýas. Erkiniň topary, Hallamyrat, size hem, megerem, doly düzümiňiz bilen indiki tapgyrda duşmak nesip eder.
Belki, bu bäsleşigiň umumy saýlama tapgyrlary jemlenenden soňra ara alyp maslahatlaşylar, ähli utuklar hasaba alnar. Eziz watandaşlar, Mehman nowunda ýene görşümiz ýaly, şu ajaýyp pursatda her biriňize dünýä gowşan arzuw edýäris. Hormatly Arkadagymyzyň şaýatlygyna, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hak, halal, mukaddes ozalklarymyzda bagtdan paýly, sylagdan serpaýly bolup ýaşamagyny arzuw edýäris. Şeýle ýagşy arzuw-dilegler bilen, Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Ýaşlyk teleradioýaýlymy, Paýtens kampaniýasy, Türkmenistandäki resmi dilerle bilelikde taýýarlanýan Akyl Inwestigasion telebäsleşigimiziň saýlama tapgyrlarynyň sekizinji sanyny hem şeýle geçirip gutarýarys. Ýakyn günlerde häli görüşýänçäk, şol sanda laýyk bir hepdede görüşýänçäk, şol sag boluň. Hoş bolsuňyz.